Ӕхсӕрдӕсӕм сӕр Йе сомы бацыдысты фарисейтӕ ӕмӕ саддукейтӕ ӕмӕ дзы йӕ бафӕлварыны тыххӕй домдтой уӕларвӕй сын ӕвдисӕйнаг равдисын. Йесо сын дзуапп радта: «Изӕрӕй сымах фӕзӕгъут: боныхъӕд хорз уыдзӕн, арв сырх у. райсомӕй та фӕзӕгъут: къӕвда уыдзӕн абон, арв сырх ӕмӕ хъуынтъыз у. Цӕстмӕ хъустӕ, арвыл цы уынут, уый иртасын куы зонут, уӕд ацы рӕстӕджы цаутӕ раиртасын нӕ фӕразут? Хуыцауы ныууадзӕг хӕлтфӕлтӕр ӕвдисӕйнаг домы, фӕлӕ йын ионӕй диссагӕй дарддӕр ӕндӕр ӕвдисӕйнаг нӕ рардӕудзӕн. Уый адыл сӕ ныууагъта ӕмӕ ацыд уырдыгӕй. Йӕ ахуыргӕнинӕгтӕ бӕлӕгъы бацыдысты денджызы иннӕ фарсмӕ. Семӕ сӕ дзултӕ райсын ферох. Йесо сын загъта: «Хъусут?
Уӕхи хизут фарисейты ӕмӕ саддукейты ӕнхъизӕнӕй». Ӕмӕ ахуыргӕнинӕгтӕ кӕрӕдзийӕн дзырдтой: «Дзул нӕ райстам немӕ». Йесо сӕ бамбӕрста ӕмӕ сын загъта: «Цӕмӕн дзурут лӕмӕгъ уырнджытӕ, дзул уӕм кӕй нӕй, уый тыххӕй? Ау, нӕ ма йӕ бамбӕрстат? Фондз мин лӕгӕн фондз дзулы куыд сфаг ӕмӕ цал чыргъӕды байдзаг кодтат, уый уӕ зӕрдыл нал лӕууы? Цыппар минӕн авд дзулы куыд сфаг ӕмӕ уӕлдӕйттӕй цал чыргъӕды байдзаг кодтат, уый дӕр уӕ ферох? Ау, мӕ ныхас дзулы тыххӕй кӕй нӕ уыд, уый куыд нӕ мбарут? Уӕхи хизут фарисейты мӕ саддукейты хъизӕнӕй. Уӕд бамбӕрстой, Йесо сын дзырдта дзулы ӕнхъизӕнӕй нӕ, фӕлӕ фарисейты ӕмӕ саддукейты ахуырадӕй сӕхи бахизыны тыххӕй. Йесо Филиппы Кесарийы зӕхмӕ куы рцыди, уӕд бафарста йӕ ахуыргӕнинӕгты. «Мӕн Адӕймаджы Фырты адӕм кӕуыл нымайынц?» Уыдон ын загътой: «Иутӕ аргъауӕг Иоанныл, иннӕтӕ Ильяйыл». Аннӕтӕ та Иеремийыл, кӕнӕ пехуымпартӕй иуыл. Йесо сӕ бафарста: «Сымах та мӕ кӕуыл нымайут?» Симон Петрын дзуапп радта: Ды чырысти дӕ, цардӕгас Хуыцауы Фырт. Уӕд ын Йесо загъта: Тӕхудиаг дӕ, Ионайы фырт Симон. Уымӕн ӕмӕ дын уый адӕймаг нӕ раргом кодта, фӕлӕ мӕ уӕларвон Фыд. Ӕз дын зӕгъын, ды дӕ Петр, ӕмӕ уыцы дурыл ссараздзынӕн маргъуан, ӕмӕ йӕ зындоны тыхтӕ нӕ басӕтдзысты. Ӕз дӕм ратдзынӕн уӕларвон паддзахады дӕгъӕлтӕ. Зӕххыл бар цӕмӕннӕ радтай, уымӕн уӕлӕрвты дӕр бар лӕвӕрд нӕ уыдзӕн. Зӕххыл бар цӕмӕн радтай, уымӕн та уӕлӕрвты дӕр рардӕуыдзӕн бар. Уӕд Йесо бафӕдзӕхста йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн, цӕмӕй макӕмӕн зӕгъой, уый Чырысти кӕй у, уый тыххӕй. Уӕдӕй фӕстӕмӕ Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн ӕргом кӕнын райдыдта. Хъуамӕ ацӕуа Иерусалиммӕ ӕмӕ бирӕ хъизӕмӕрттӕ бавзара адӕмы хистӕртӕ, алчертӕ ӕмӕ динамонджыты къухтӕй. Амардӕйӕ уыдзӕн ӕмӕ ӕртыккаг бон райгас уыдзӕн. Уӕдӕй Петр фӕхибар кодта ӕмӕ йын райдыдта уайдзӕф кӕнын. Хуыцау дӕумӕ бахизӕд, хицау! Уыцы бӕллӕх дыл ма рцӕуӕд! Йесо разылд Ӕмӕ Петрӕн загъта: «Фесӕф мӕ цурӕй, хӕйрӕг! Ды мын цӕлхдур дӕ уымӕн ӕмӕ дӕ хъуыдытӕ Хуыцауы фӕндон цы у, ууыл нӕ, фӕлӕ адӕймаджы фӕндон цы у, ууыл сты». Уӕд Йесо йӕ ахуыргӕнинӕгтӕн загъта: «Мӕ фӕдыл цӕуын кӕй фӕнды, уый йӕхи ферох кӕнӕд, райсӕд йӕ дзуар ӕмӕ рацӕуӕд мӕ фӕдыл. Уымӕн ӕмӕ йӕ цард бахъахъхъӕнын кӕй фӕнды, уый йӕ фесафдзӕн, йӕ цардмӕ сӕраппонд чи фесафа, уый та йӕ ссардзӕн. Адӕймаг ӕгас дуне йӕхи куы бакӕна, йӕ уд та куы фесафа, уӕд ын уый цы пайда у? Кӕнӕ йӕм цы разындзӕн йӕ уд цӕмӕй балхӕна, ахӕмӕй? Уымӕн ӕмӕ адӕймаджы фырт ӕрцӕудзӕн йӕ фыды намысимӕ, йӕ зӕдтимӕ, ӕмӕ алкӕмӕн дӕр ратдзӕн йӕ хъуыддӕгтӕм гӕсгӕ. Ӕцӕг уын зӕгъын, ам чи лӕууы, уыдонӕй иуӕй-иутӕ нӕ амӕлдзысты, цалынмӕ адӕймаджы фырты паддзахы бартимӕ ӕрцӕугӕ феной, уӕдмӕ.